Noqqas ta' moviment hija tiwassal għal piż żejjed u ebbusija f'ġisimna. Jider illi l-istil tal-ħajja li llum qegħdin ngħixu hija tiwassal għal telqa u għal qas kbir minħabba l-kumdità li ngħixu, jista' jagħti l-każ li m'aħniex infittxu dak li jista' jagħtina żvog. Il-mixi u xi tip ta' eżerċizzju għadu 'l bogħod mill-istil tal-ħajja li ngħixu aħna l-Maltin, jew aħjar ta' wħud mill-Maltin għaliex ma nistgħux niġġeneralizzaw. Sa minn età żgħira mhux inħajru biżżejjed lil uliedna, lit-tfal tagħna, biex ikunu parteċipi biżżejjed fl-attivitajiet fiżiċi. Aktar u aktar jaraw lilna l-adulti illi ma nagħmlu xejn f'dak li għandu x'jaqsam eżerċizzju. Ħafna minna, speċjalment dawk illi jaħdmu, għandhom ir-rutina ta' kuljum, mid-dar għax-xogħol, u mix-xogħol għad-dar. S'hawn mhijiex gravi daqshekk għaliex jekk int spiċċajt mix-xogħol faċilment tista' tagħmel xi attività fiżika. Imma ħafna huma dawk illi mix-xogħol imorru lura d-dar għal fuq is-sufan, jużaw it-tablet għal ħin twil, jieklu u jixorbu fuq is-sufan, isir il-ħin u erħielna mmorru nistrieħu, mhux hekk għaliex l-għada reġa' għandna ġurnata xogħol. Illum il-ġurnata qiegħda tiżdied it-teorija tal-professjonisti li inqas ma nkunu attivi aktar se jitfaċċaw problemi fl-istabbilità ta' ġisimna. Mhux biss, kulħadd jaf li l-piż żejjed jista' jwassal għal ħafna mard ieħor kroniku. U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett,

Qed tara? Dak iż-żmien ta' Oli e Benji. Inti ma lħaqtx dik l-era, Bonġieri? Naħseb ilħaqthom ma kont żgħir. Kont żgħir, kont żgħir. Fil-kemm twilidt? Fin-90. Fin-90. Ftit wara l-famuża, ftit wara l-famuża gwerra tal-Kuwajt. Kont qed insemmu għalhekk dan għad kombinazzjoni. Għax l-istess sitwazzjoni kien ġara f'pajjiżna battalna grocers u l-mini markets dak iż-żmien għax supermarkets ma tantx kellna. U ma nixtieqx illi kif tkellimna naqbdu għal-lum fuq dal-imbierek influwenza, imma r-realtà hija li l-influwenza komuni Volja tisma' tabib jitkellem, toqtogħol ħafna iktar minn din l-imbierka Corona, biex ma nsemmux illi fl-Amerika biss, bejn wieħed u ieħor, la naf kwart u laqqas nofs miljun ruħ imutu, taf biex? Bis-sigaretti. Mela dak m'hemmx paniku. U nifhem, ta, għax din sitwazzjoni li qed toqtol jiġifieri xi two per cent. Però tant fl-opinjoni tiegħi hija minfuħa u tajjeb li jkun hemm prevenzjoni imma l-paniku qatt m'għamel ġid naħseb jien, fl-ebda ċirkustanza. Li ġara hu li tnefħet wisq is-sitwazzjoni u forsi l-epedemija kienet daqsxejn fast ukoll. Allura raw dal-armar l-allarm kollu iċ-ċittadini b'mod partikolari aħna l-Maltin. Però aħna kultant nifluwenzaw ruħna ħafna mill-aħbarijiet u minn dak li nisimgħu. U huma u s-social media wkoll. Eżatt, u naħseb li jerġa' jmur il-punt kollu għal dak li nsemmu ta' spiss jiena u inti Karl, illi trid tistaqsilek innifsek jiena bħala Matteus Grasso, jiena bħala Karl Bonaci, x'nista' nagħmel biex din iċ-ċirkustanza ma taffettwanix? Mela, qed insibu li dawk it-tnejn fil-mija li jmutu, apparti li jkunu nies ta' ċertu età normalment, Jew b'xi kundizzjonijiet.
dik hi, ikunu b'ċertu kundizzjonijiet. Issa hemm kundizzjonijiet illi naturalment huma anke forsi ġenetiċi illi ħa jaffettwaw lil dak li jkun ikun marid. Però, ħares fil-mera, staqsi lilek innifsek, jien, X'nista' nagħmel biex innaqqas ir-riskju li taqbadni l-influwenza, li jaqbadni kwalunkwe ħaġa oħra? Nista' nagħmel xi ħaġa? U normalment, Karl, ikunu kemm affarijiet ovvji u sempliċi u affarijiet li għandhom bżonn repetizzjoni. Semmejt tajjeb ħafna inti li pereżempju ma nitfgħux it-tissues fuq il-mejda, illi naħslu jdejna qabel nieklu, illi naħslu jdejna anke mhux qabel nieklu, naqbdu rutina hekk. Però, x'qed nagħmel ta' kuljum? biex inaqqas dak ir-riskju, bħal pereżempju, qiegħed insib imqar nofsija, illi forsi malli qomt jiena, qabel ma bdiet il-ġenn tal-ġurnat ta' ħaddiema ġejjin, ta' mowbajl idoqq, ta' emails, waqt li forsi l-poplu għadu rieqed, jew ma bediex jaħdem, jiena ħa nagħmel dak li għandi bżonn, għax naf illi jekk ħa ngħid u iva, imbagħad nagħmlu wara x-xogħol forsi, b'dak il-forsi. normalment ma nagħmlu xejn. Mela kemm hu aħjar illi inti fil-ħin li għandek liberu, ta' qabel ma tibda l-ġurnata, ikun dak il-ħin li tagħmel l-eżerċizzju. Taf kif ħa jgħinek Karl? Ħa jgħinek illi mbagħad inti matul il-ġurnata ħa tkun iktar kalm. Ħa tgħinek għax taf illi ġismek hemm inqas ċans li hu ġa klemmu 'l hawn għax diġà ħaddimtu. Number two. Number three, ukoll la inti għamilt l-ewwel oġġett. Ta' dawk li l-affarijiet li inti għandek tagħmel. Ekku. Jew li tixtieq tagħmel, għax hemm differenza dak li għandek tagħmel, li tixtieq tagħmel u dak li għamilt. Għaliex ħafna drabi fil-ħajja tagħna, u konna qegħdin ngħidu, aħna stess ħloqna dan il-ġen sfrenati li aħna qegħdin ngħixu fih anki wkoll bħala ċittadini Maltin u Għawdxin. Tara s-sewqan, kif aħna nsuqu, kulħadd Qisu frustrat. Tmur xi mkien, kulħadd irid jinqeda l-ewwel. Rajna dawn l-episodji, kulħadd irid jaħtaf l-ikel u jargumentaw, pereżempju. Xi rrid ngħid, hawn ċertu, il-bniedem qed ikollu ċertu rabja ġo fih. Ta' frustrazzjoni illi mbagħad ma' l-iċken ħaġa donnu qisu jiżvoga. Ħa nsemmi żewġ affarijiet li għadek kemm semmejt, Karl. L-ewwel waħda semmejt inti illi jekk nibdew bl-exercise fil-ġurnata, għamilt oġġett illi huwa li jinvolvi ċertu enerġija. Issa ara kemm hi tajba. Moħħna programmat b'tali mod illi jekk l-eżerċizzju jagħmlu l-ewwel ħaġa filgħodu, u hawnhekk bl-ebda mod jiena qed ngħid illi bilfors trid tagħmlu filgħodu, ħalli ħadd ma jifhimni ħażin, però qed insemmi xi vantaġġi Ta' li tagħmlu filgħodu. Illi għax inti ħdimt fiżikament, kwalunkwe ħaġa li ħa tagħmel wara, li normalment mhijiex fiżika imma hija mentali, ħa tinħass eħfef. L-istess ħaġa eżatt. Imma għax bdejt b'xogħol li jinvolvi l-ġisem, xogħol fiżiku, l-affarijiet l-oħra mentali ta' warajha, hu approvat ċar illi ħa jinħassu eħfef. Tagħmel differenza vera. Ara kemm hi tajba. Dik number one. Number two, Karl, kif qed tgħid tajjeb inti, U hawnhekk forsi ħa tkun sorpriża li ħa ngħid, imma huwa tajjeb illi noħorġu r-rabja tagħna. Imma fejn noħroġha r-rabja tiegħi? Jiena ħa mmur noħroġha fis-supermarket? Ħa mmur noħroġha fit-triq u nista' noqtol lil xi ħadd jew immut jien? Jew nista' noħroġha mal-exercise li m'jien qed inweġġa' lil ħadd, anzi nista' nkun ta' ispirazzjoni għal xi ħadd ieħor li qed jarani jgħid ara naqra Karl minkejja ħajtu kemm hi busy qed jagħmel l-exercise, jien Ħa nsib l-iskużi, Karl min jaf kemm għandu x'jagħmel, familja, xogħol, business, television. Tajjeb, tista' tkun ta' ispirazzjoni. Number two, inti qed tgħid illi isma', jiena l-għid ċaqlaqt anka ta' madwari ħa ninfluwenzahom pożittiv. Forsi ma ġewx jagħmlu l-eżerċizzju miegħi, imma għax raw l-eżempju tiegħi, l-eżempju ħa jkaxkar anka fil-familja. Jekk ħa tasal id-dar wara x-xogħol, flok m'inti ħa tmur b'ras mimlija, għax diġà inti bdejt minn filgħodu tiżvoga flok fihom fl-exercise, ħa tkun aktar paċifiku u aktar ikollok paċenzja magħhom. Antiċipajt kelma u użajtha propju propju f'dan l-intervent, tiżvoga. Ekku. Mela. Għalkemm hija interessanti din, aħna ngħidu mur u żvoga. Issa, meta inti tiżvoga tfisser li qed toħroġ dik l-enerġija li inti qed takkumula l-istress ġo fik. Hawn min jgħidlek mur għajjat hemm u żvoga hemm. Issa hawn min jgħidlek mur u żvoga fid-delizzju tiegħek pereżempju. U allura naħseb li hawnhekk qed jolqot punti interessanti anki fil-ħajja ta' kuljum tagħna. U ma jfissirx li li anki wkoll forsi intom ta' ċertu età matura ma tappellax għalikom ukoll. Hi għaliex il-piż, l-istress, is-sitwazzjonijiet fil-ħajja tagħna, il-ħajja mhijiex faċli. Aħna rridu nagħmluha b'mod ikkulurita, nippruvaw b'xi mod jew ieħor intaffu d-diffikultajiet li jkollna. Min m'għandux diffikultajiet? Kulħadd. Tajjeb, issa kemm nħarsu lejhom b'mod li nistgħu insolvuhom. Hawn min joqgħod jitkellimlek ara kemm hi kbira l-bużżieqa U l-bużieqa dejjem tikber u tikber. U hawn min jgħidlek ija naf li l-bużieqa kbir, imma jien ħa nara kif ħa nagħmel biex nifqagħha l-bużieqa. Biex insolvi d-diffikultà. Ħa nżid oħra miegħek, Karl, ta', moħħna qisu l-internet. L-internet jekk tiktiblu Karl Bonaci ħa jitlgħulek ritratti ta' Karl Bonaci. Jekk tiktiblu Donald Trump, ħa jitlgħek ritratti ta' Donald Trump. X'qed nipprova ngħidlek? Il-ħajja hija bħall-internet li tgħidilha jew fuq xiex tiffoka Ħadtik dak ir-riżultat. Mela, min joqgħod jewden u jirrepeti kemm hi tqila dil-ħajja, kemm hi diffiċli, hija ppruvata illi ħa jkollu ħajja aktar diffiċli. Għaliex? Għax hu ffukat, għax hu qed jgħid lil moħħu li l-ħajja diffiċli. U moħħok jipprova jtik raġun. Yes. Il-qrid iġib il-qrid, jgħid il-Malti, eh? Inkredibbli! U ara kemm hi tajba, pereżempju, kieku hawnhekk Jista' jkun li jibda jtik dak is-sinjal. Rimana ra ħafna u bravissimu insomma. U interessanti, hu grasso semma' l-irwieħ. Iwerwirni kien dak il-belt. Darba rajtu. Ok, sinjuri, dalwaqt niftħu linji tat-telefon biex nitkellmu magħkom, tkellmu magħna jew naqsmu l-esperjenza flimkien. Nixtieq li nisma' wkoll Dawk li b'xi mod jew ieħor missew ma' Matteus, voldieri li raw il-kambjament f'ħajjithom billi għamlu l-programmi ta' eżerċizzju, raw id-differenza. Ejjew, ħa ngħinu 'l ħaddieħor, dawk li diġà għamlu dan il-progress fil-ħajja tagħhom, jew inkella kellhom mira u laħquha, bis-saħħa tiegħek, bis-saħħa tagħkom, jekk qegħdin issegwuna bħalissa, Ċemplu, ħalli tagħmlu dan l-intervent ħalli twasslu messaġġ. Iskanta l-messaġġi tagħkom kemm jiswew iżjed minn tagħna. 27500 500 27 600 600 ijjew ħalli nuru sens ta' pożittività. Il-ħin huwa s-siegħa preċiżi. Karl, Jekk nixgħelu l-news illum, ħlief imwiet u traċedji u ma naf xiex, m'intix ħa tara. Mhux just issa li hawn dil-moda tal-virus, imma dejjem, daqqa gwerra 'l hemm, daqqa gwerra 'l hawn, sanzjonijiet, eċċetera. Ħa nitlob lil dak li jkun illi juża t-tablet jew il-mobile tiegħu, flok biex jaqra l-news, imqar għal jipprova ħames minuti, kwarta, għall-bidu, mhux ħa nitolbu siegħa, siegħa u nofs, jikteb sempliċiment dak li ħa nikteb. Positive affirmations. Mela positive,

Kliem pożittiv illi inti tista' toqgħod tgħid matul il-ġurnata illi bihom mhux biss ħa tara l-lenti tal-ħajja u tad-dinja differenti imma ħa tħossok verament aħjar. Għax jiġri iktar ma naraw l-news, again, iktar tegħreq fin-negattività. Tgħid ara naqra ħażin biss kważi jiġri, anke jekk ma tirraġunax, anke jekk ma tgħidx ara naqra ħażin biss, l-news qed jagħtuk il-ħażin biss. Kemm-il darba nisimgħu b'affarijiet pożittivi fuq l-aħbarijiet, tgħoddhom fuq subgħajk. Mela wasal iż-żmien li niffiltraw. Illi ngħidu isma' all right, tajjeb li nkun naf x'inhu jiġri madwari, imma iktar min ħa nara news, naf illi aktar ħa jaqbadni nervi, negattività, frustrazzjoni, imbagħad mhux tajb xejn, imma jien dan nervi minn fejn ġej, imma din rabja, imma din li qisu kollox ikrah minn fejn hu ġej? L-ewwel nett minn dak li qed nisimgħu u minn dak li qed naraw. Sinjuri għandi dan ir-riklam u mbagħad nerġgħu niġu lura u nkomplu ftit ħin ieħor ma' Matteus, naħseb li hija sessjoni interessanti anki wkoll biex tikkargana għal din it-trażmissjoni sal-erbgħa u nofs. Ibqgħu hemm. Carbros Bathrooms Birkirkara, L-installazzjoni, ħafna huma dawk li jikkonfondu kif ħa jwaħħlu, ħa jpoġġu, il-madum u s-sett tal-karma tal-banju. Il-Carbros għandhom soluzzjoni. Mela, Carbros, apparti l-għażla li dejjem nitkellmu fuqha ta' x'wieħed x'jista' jsib għand Carbros, Carbros joffri s-servizz tal-installazzjoni. Carbros għandu l-ħaddiema tiegħu stess, jiġifieri jekk wieħed irid jibdel il-kamra tal-banju tiegħu mill-bidu sal-aħħar, wieħed għandu jiġi hawnhekk. Aħna ħa noffrulek is-servizz kollu mill-bidu sal-aħħar fejn aħna ħa nibagħtu grupp ta' nies ikissru l-kamra tal-banju, grupp ta' nies jagħmlu l-plumbing u grupp ta' nies iwaħħlu l-madum. Jiġifieri dawn huma nies kollha separati, kollha jaħdmu ma' Kalbros, jiġifieri intom kull ma għandkom x'taqsmu ma' Kalbros. Mhux ħa toqogħdu tiġru wara l-plumber jew wara tal-madum għax wieħed ġie u l-ieħor ma ġiex. Intom tafu l-Kalbros. Imma aħna ħa noffrulkom is-soluzzjoni kollha mill-bidu sal-aħħar fi żmien qasir ħafna. Jiġifieri dak huwa importanti għax wieħed meta jibda l-kamra tal-banju, hawn ċertu nies għandhom kamra tal-banju waħda, ma jistgħux idumu bil-kamra tal-banju mkissra, però Calbros ħa joffrilkom dan is-servizz kollu mill-bidu sal-aħħar fi żmien qasir. Proset ħbieb tiegħi he, x'qed tistennew jekk inti tixtieq li tibdel il-kamra tal-banju tiegħek, agħżel hawn, Calbros Bathrooms, Birkirkara għaliex jaqduk mill-A saz-Z. Grazzi li qegħdin magħna, il-kumplament tal-wara l-offsinhar it-tajjeb. Nerġa' nirrepeti n-numru tat-telefon li issa drajtuh, 27 500 500, 27 600 600. Ħafna huma dawk li jgħidulek imma x'nista' nagħmel? Kif nista' nagħmel? Jien naqta' qalbi. Jiena nixtieq illi nbiddel l-istil ta' ħajja tiegħi. Jiena nixtieq illi nnaqqas mill-piż. Nixtieq illi nibda nagħmel xi tip ta' eżerċizzju. Imma nħossni li ma niflaħx. Imma inti qatt pruvajt? U hawn min jgħidlek, u jien għalxejn nipprova għax ma jirnexxilix. U din ikun diġà rrassenjat li mhux se jirnexxielu. Again, mat-tema tan-negattività. Illi jekk jiena qed narani illi jiena m'iniex kapaċi, mela moħħi qisu dak l-internet illi għedtlu jiena m'iniex kapaċi u ħajtik raġunijiet, Karl, għalfejn m'intix kapaċi. Ara kemm hu kbir. Moħħna litteralment, ta, ara kemm hu kumplikat u kumpless. Moħħna li ttih, jemmnu u li ġġegħlu jisma' u jara, ħa jemmnu u ħa jagħtwah. Mela, jiena x'irrid ngħid? Ejja ngħidu, per eżempju, illi hemm persuna li qed tarana, tajjeb, illi llum ilha tħoss, għax dan mhux xi ħaġa li tiġi ċum bum, illi per eżempju għandha xaħam żejjed f'ġisimha. Ilha tħoss dik iċ-ċertu sens ta' frustrazzjoni, forsi rabja, u qalet isma' għandi bżonn li nibda nagħmel xi ħaġa. Għax qabel xejn, Karl, Ma jistax ikun li tibqa' xewqa. In-nixtieq ma jasal imkien. Trid tgħid jiena issa huwa bżonn. Daqshekk? Irrid. Ma jistax ikun. Irrid. M'hawnx bħalek. Dik hija l-kelma. Prosit Karl. Ara x'nistgħu nagħmlu. Number one irrid ngħid, again bl-eżempju tat-tablet u tal-internet, irrid ngħid jiena llum hija l-ewwel ġurnata tiegħi ta' persuna ġdida, ta' persuna fit. Min daħal il-Form One. Fit bl-Ingliż u mhux bil-Malti. Eżattament, bit-t waħda. Min daħal l-ewwel ġurnata tal-Form One, Karl, huwa student tas-sekondarja bħalma huwa student tas-sekondarja min qed jagħmel l-aħħar ġurnata tal-Form Five. X'qed nipprova ngħid? Illi l-vjaġġ huwa ta' ħames snin. Imma t-tnejn li huma huma studenti tas-sekondarja. Mela inti qabli llum tgħid jiena hija l-ewwel ġurnata tiegħi bħala persuna healthy u fit. Imma tħares fil-mera u tarak li għadek imbaċċa. Għax inti hija l-ewwel ġurnata. Però jekk inti ħa tibqa' tgħid jiena studenta tal-primarja, fil-primarja ħa tibqa'. Allura minkejja li hija l-ewwel ġurnata u minkejja li fil-mera għadni qed narani 'il bogħod, Iva, trid tikkommetta tgħid illum hija l-ewwel ġurnata tiegħi u iva, pass pass, kapaċi nasal, kif wasal ħaddieħor u mbagħad mar l-università u ma nafx xiex, imma kollha għaddew mill-primarja, sekondarja, eċċetera eċċetera. Da sempliċità, mhux l-ewwel darba b'sitwazzjoni sempliċi ħafna, għandek kamra d-dar u tixtieq tiżbarazza u din l-imbirka kamra għandha ħafna kaxex ġo fiha b'ħafna affarijiet illi kważi bil-kelm tista' tiftaħ dak il-bieb. U tgħid, U ħallieha u nerġa' nagħlqu, u ħallieha u minn fejn ħa nibda? Jekk mhux sa tibda mill-ewwel kaxxa li hemm fejn il-bieb, toħroġha, tara x'fiha, u twarrab it-tajjeb u tneħħi l-ħażin, u tibqa' tagħmel hekk il-kaxex kollha, l-aħħar kaxxa li għandek in-naħa ta' ġewwa, forsi għandek dik ix-xi ħaġa li verament inti tixtieq li tgawdiha f'idejk, li hija s-saħħa, pereżempju, qatt ma ħa tasal għaliha. Trid tibda mill-ewwel kaxxa. Tnaddaf it-tajjeb, tneħħi il-ħażin u żżomm it-tajjeb. Bl-istess eżempju eżatt, Karl, vera għoġobni l-eżempju tiegħek, int tista' tgħid, isma' jiena naħseb biex nikklijirja din il-kamra għandi bżonn xi sitt sigħat. Mela x'se nagħmel? Ħa nagħmel nofs sigħa kuljum dil-ġimgħa. U f'kemm-il ngħidlek tajjartha. L-exercise huwa eżatt l-istess. Ftit. Anke l-World Health Organization tgħidlek illi idealment tagħmel sigħa u nofs f'ġimgħa. ta' exercise li mhux sempliċement mixja biss. Issa jista' jkun, speċjalment anke forsi min qed jarana fuq it-television, Karl, illi t-tabib jgħidlu jew jgħidilha isma' inti ibda mill-mixi. Tibdiex għalissa b'xi exercise ikkumplikat għalik għax qiegħda fi stat ta' saħħa illi l-mixi huwa l-aħjar pass illi jmiss. Però għal min minna forsi huwa daqsxejn aktar avvanzat, jekk nista' nuża l-kelma, fis-sens illi m'hemmx uġigħ sever, jew inkella mard sever illi qed iżommu milli jagħmel exercise aktar, forsi nuża l-kelma, iebes, avolja mhix il-kelma propja ta' imma kumparat mal-mixi huwa aktar ta' sfida, ħa nuża dik il-kelma. Allura huwa provat illi dawn il-World Health Organization qed jgħidulna, isma' agħmel siegħa u nofs ta' dan l-eżerċizzju moderat, mhux ħafif iż-żejjed. U dik is-siegħa u nofs ġimgħa, kif nista' nqassam ma' Karl? Nofs siegħa, tliet darbiet, fil-ġimgħa. Nofsija illi idealment inti qed tagħmilha f'kommunità. Illi inti qed titkellem daqsxejn ma' ħaddieħor li għaddej mill-istess vjaġġ bħalek. Forsi min għadu ħa jibda u inti forsi ilek xi ftit, jew inkella ħaddieħor li ilu xi ftit u inti għadek ħa tibda. U l-aħjar ikun hemm anke gwida. Gwida mhux biss fuq x'se nieklu, Insellem hawnhekk in-nutritionists li tant jaħdmu, imma anke gwieta fuq l-eżerċizzju, li tajjeb li jkun hemm coach tal-exercise illi ħa jgħidlek x'għandek tagħmel u kif tagħmilha, tajjeb? Imma, again, irridu mmorru mill-punt illi isma' din hija l-ewwel ġurnata tiegħi ta' persuna ġdida, healthy u fit. U minn hemm 'l hemm, Il-moħħ, Ħa nibdew nitimgħuh. Isma' jiena x'nista' nagħmel biex verament inkun healthy u fit? Ħa noqgħod infittex forsi l-aħbarijiet il-ħin kollu li ħa jgħarrquni fin-negattività, illi kważi qed ituni l-messaġġ l-aħjar nissakkar ġewwa? Jew inkella jiena ħa nitgħallem biex nara kif ħa nkun iktar kuntenta? Għax dak hu l-punt ta' kollox, ta' li f'ħajtek tgħix kuntenta. B'saħħti? Ħalli ma ġiex bżonn il-mediċini, għax minn hawnhekk insellem lill-pharmacists li wkoll huma aware, nismagħhom jitkellmu jiena, illi ħafna mediċini fihom is-side effects. Waqt li l-exercise Karl, qisu dik il-pillola, illi tant għandha benefiċċji fiha, illi l-unika side effect illi għandha illi jista' jkun li jekk ma tagħmilx l-exercise sew tweġġa'. U wkoll, ġieli jkunu affarijiet żgħar, jista' jkun affarijiet kbar, jekk ma noqgħodux attenti, però normalment tkun ċuċata żgħira. Hi li din l-istess pillola mhux talli ma fihiex side effects ta' nervi, ansjetà, dipressjoni, nefħa, talli anzi hija pprovata li tgħin fl-ansjetà, tgħin fid-dipressjoni, tgħin biex inneħħu anke dik in-nefħa żejda ta' ilma li jkollna. Ok fuq linja għandi wieħed minn dawk it-telespettaturi li jħobb jagħmel kuntatt magħna u ntih merħba, l-Amadeus. Merħba ħabib tiegħi. Xi tgħid li sieħbi?
Kif inti?
Inti persuna pożittiva. Illum qisni qattus kont, eh? Qisek qattus.
Mozza l-ħamrun.
E. Bil-power scooter, imbagħad tmur ġiet il-Marsa hekk, għaddejt fejn il-pont li qegħdin jagħmlu bla tal-bajda u bqajt ġej għal hawnhekk, issa ħadt slice majjal u daqsxejn mash. Għax trid iżżomm it-timetable. Kif qed jgħid tajjeb Mateo, Mateo sibtlu ismek ta?

Żgur, kollox Spanjol għandi jien. Tajjeb. X'kont ħa ngħid, Karl? Int taf. Meta semmejtu l-Anton Grasso, fakkartuni dak kien jgħallimni f'dak il-Isla tas-Snajja. Vera?
Immaġina f'dawk il-huts li kien hemm. Eh. U tħanna l-ewwel darba fil-klassi tiegħu. Sewwa. Bla mċappa!
U kif tħanna kollha għaddu, għaddu, għaddu u taf kif inqtajna mix-xruq ħsibna li hemm u fatatta. Erġajna nżilna kollha kemm nimxu 'l barra. Niftakar u mbagħad ħareġ warajna, idħlu, idħlu, jiena t-teacher, oh! Ohh, ħadd kien tana qata' eh ġifieri konna ksarna. Issa lilhom minn hawnhekk ħafna. Nsellimlu jien ukoll. Għax kittieb, kittieb wieħed mill, mill-kbar li għandna ġo, ġo pajjiżna. Mateusz, Mateusz għallimni ħafna Karl, kif għandek iżżomm id-dixxiplina. Kif għandek iżżomm id-dixxiplina, kif għandek tagħmel l-exercise, jien għamilt gym żgħir, mhix xi gym kbir ta' rota minn dawn li static ngħidilha jien, għandi l-permessaġġi, għandi tnejn, waħda ta' bla dawl u oħra bid-dawl, u li nintiżen. U dak tagħmel timetable inti, għax jekk ma tagħmilx it-timetable, filgħodu tieħu, jien l-inqas tiem nieħu kafe e karl. Misħun bil-lumi. U ġieli nieħu misħun, lumi u ġinġer iktar aħjar. Tajjeb ħafna filgħodu. Veru, veru. Għax inti irrid iġielek dak kollox. U qabel ma norqdu, nieħdu toffiħa, bil-qoxra b'kollox, għax dik tajba ħafna wkoll. Għallim Saren, Karl, biex tgħaddiha l-ippurgar. Tajba ħafna. Nixtieq nirringrazzjak Mateusz ħafna, inti taf li ġieli niċċajta miegħek u ġieli dana, però nixtieq nirringrazzjak għax bis-saħħa tiegħek jien kont qed ngħidlek li nżidt seven kilos, imma issa minn dik in-nhar inżidt two kilos oħra. Jiġifieri bis-saħħa tiegħek għax jiena. Noħob nieħdu parir. Kellek. Nirringrazzjakom kar wara forsi kemm ħadd iqgħod jitkellem. Grazzi sieħbi, grazzi. Jiena l-Amadeus huwa nħobb insejjaħlu osservatur. U bil-karattru tiegħu li għandu jwassal ħafna messaġġi. U hemmhekk tinduna kemm meta persuna jrid jagħmel xi ħaġa, irid li jrid jitgħallem, U fl-istess ħin dak li qed jipprova jassorbi hu, qed jipprova jwasslu lil ħaddieħor. U ħa nżid waħda miegħek, li flok ma joqgħod id-dar, minkejja li hu jista' jsuq l-iskuter, mhux forsi l-karozzi lussużi li għandna aħna, tajjeb, ma jġibx skużi, ma jgħidx, oh jiena beżżul, jiena ma nistax insuq karozza, le, jaqbad x'jista' jagħmel hu, u jagħmilha. Jiena ta' ispirazzjoni kbira ħafna għalija, Karl, apparti li huma nies bħal Amadeus, huma nies illi jilagħbu per eżempju il-basketball ta' persuni bi bżonnijiet speċjali, il-Paralympics. Tgħid hija daw, ġo wheelchair, qed jilagħbu l-basketball, it-tennis. Kemm hi faċli? Jiena f'wheelchair xi sport nista' nagħmel? L-għażla f'idejk. Jiena naħseb illi dik l-għażla hija f'idejk u naħseb illi ħadd ma jista' jiddeċiedi għalik. Inti trid tiddeċiedi u nagħmlu ħafna affarijiet f'ħajjitna minħabba ċertu regoli, imma kif nistgħu ninbidlu aħna, aħna stess irridu niddeċiedu. Ħa nżid waħda miegħek, pereżempju Amadeus, Jismagħni fuq dan il-programm. Jiena naf min jgħidli illi ilu jsegwini minn mindu kont tifel u jaqra x'noqgħod nikteb fuq il-Facebook u dawn l-affarijiet. Però milli ngħid ma jagħmlu xejn. Mela kważi kważi jafu s-suġġett aktar minni, tant jitgħallmu jagħmlu riċerka. Però minnu ma jwettqu xejn. Kieku xi ħadd bħal Amadeus, per eżempju, jisma' mqar, mhux hekk, jisma' mqar biċċa waħda u japplika, diġà ħafna aħjar minn min jisma' kollox u ma jagħmel xejn. Jiġifieri, l-azzjoni. Sinjuri, naħseb illi provajna wkoll illi fl-ewwel ftit ħin tal-programm tagħna tal-lum f'din it-trasmissjoni f'Xandira Diretta, provajna nwasslu dawn it-tip ta' messaġġi. Messaġġi pożittivi li biex nippruvaw kemm jista' jkun illi aħna nbiddlu r-rutina ta' kuljum. Hawn min għandu rutina mod u hawn min għandu rutina mod ieħor. Naħseb illi llum qal xi ħaġa tajba Matteus u qal, Illum jien persuna ġdida. Ejjew nagħmluha di aħna lkoll ta' f'ħafna affarijiet fil-ħajja u tant forsi kmieni filgħodu inqumu b'ċertu burdati u b'ċertu toqol. Ejjew nagħmluha. Illum jien persuna ġdida x'nixtieq jew x'irrid nagħmel anzi aħjar il-kelma x'irrid nibdel f'ħajti. U naħseb li b'xi mod jew ieħor Naħseb illi jekk immorru b'din il-konvinzjoni, għax inti trid tkun konvint minn dak illi inti tixtieq tagħmel, tajjeb, naħseb illi jirnexxilna lkoll. Għandna xi telefonata oħra? Ok. Hello! Hello!
Insellmlek.
Iva.
Mister Grasso, Nixtieq nkellmu naqra. Qed, qed jisimgħek is-Sur Grasso, għidilna. Qed nismagħk tgħid. Isma', jien anzjana. Għandi 84, ħa tkun taf. Prosit.
Però jiena niekol healthy. Erba' stejjer ngħidu tliet snin ilu kont niġri nagħmel nitla' u nagħmel faċendi u kollox. Imma mbagħad I gain weight. Minn Sixty Seven dejjem kont ferħana Sixty Seven kelli ħwejjeġ u ħwejtijiet u mbarazzi kollox jiġini. Issa ma jiġini xejn għax ġejt Seventy Three. Qed nipprova nnaqqas dawk il-kilos imma ma nista' mmur imkien biex inneħħihom u mort exercise u mort u mort ħorqorni u mort 'l hawn u mort 'l hemm. Xi, issa kont ma niflaħx, ma minix nimxi ħafna, ħa ngħidlek ukoll. Hemm ma nistax naf x'inhu. Qed niekol tliet darbiet kuljum. Qed nagħmel sewwa, però jiena l-ikel tiegħi huwa healthy. Dejjem ħaxix, però xi kultant niġi bloated tgħidx kemm. Għamilt il, x'jgħidulu hawn, l-intolerance test. Ħadd ma jemmen bih, ħadd. Professuri ħadd. Insomma, jiena nipprova ma nieħux. Però, qed niekol tliet darbiet, qed nagħmel sewwa?
Sinjura, l-ewwel nett, jiena ħa jkellmek Matteus, nawguralek għandek età sabiħa ta' eighty four, hux hekk qaltilna? Eighty four titkellem b'din l-enerġija kollha, bil-mentalità t'issa, bl-intolerant tests, l-exercises u hekk, li tikol healthy. Proset, well done.
Waħda kbira. Illi hi għada qed tara kif ħa tkun aħjar. Kemm hu faċli ħa nerġgħu ngħid li ngħidu issa jiena l-aqwa tiegħi għadda, jiena m'għadniex żgħira issa nisten. Għada qiegħda tara x'ħa tagħmel biex tkun aħjar. Prosit tassew Sinjura, mela dik number one. It-tieni nett, mhuwiex kemm tiekol Sinjura fis-sens jiġifieri kemm ta' spiss, però huwa x'tiekol u kemm tiekol fil-ġurnata. Jiġifieri inti issa tiekol darbtej, sitt darbiet, jekk b'kollox Kilt, l-ammonti li inti għandek bżonn, u dejjem ħu parir ta' nutritionist kwalifikata, inti m'għandekx għalfejn bilfors toqgħod tiekol tliet darbiet jew erbgħa jew sitta jew tmienja. L-importanti li dak l-ikel bħala kwantità tkun kiltu fil-ġurnata. Mhux iżżejjed kemm jista' jkun u mhux inieqes lanqas għax in-nieqes ukoll fih ħafna żvantaġġi. Issa, kif anke qaluli hekk xi professuri jiena ukoll tal-idea illi ċertu intolerins stess ma jkunux daqshekk preċiżi, li idealment illi anke nitkellmu mat-tabib għal daqsxejn iktar testijiet forsi profondi u dettaljati. Dak huwa parir personali li nħobb nagħti anke jiena bażikament. Issa, x'jista' jkun il-kawża li biha żdiedet il-piż? Mela, jista' jkun xi mediċini. Semmiet waħda kbira però. Semmiet illi hi anke jkollha ċertu nefħa. X'qed jikkawża dik in-nefħa? Huma l-mediċini? Nitkellem mat-tabib ħalli nara daqsxejn. Huwa forsi li minkejja s-sinjora tiekol ħafna ħaxix, hemm xi ħaxix illi ma jaqbilx magħha? Li qed jimliha bil-gass. Li qed jimliha bil-gass jew bl-ilma. Jew bl-ilma. Tajjeb. Hemm xi ikel illi forsi taħseb li huwa healthy u huwa healthy. Però qed tieklu fi kwantitajiet daqsxejn kbar. Fil-porzjonijiet kbar.
Fil-porzjonijiet, allura. Jekk tikol kilo ta' ġiex kuljum, xorta healthy bħala laħam. Ekku. Imma ħafna.
Speċjalment, Karl. Per eżempju. Mhux se ndejjaq minnek, il-famuż ross u frott illi nafu li huwa sostanzjuż, però fi kwantitajiet ħa jammonta. Issa, għalfejn qed insemmi iktar ir-ross u l-frott milli per eżempju it-tiġieġ? Għax il-famuż ross u frott qiegħed fil-familja tal-carbohydrates, tal-karboidrati. Dawn x'inhuma? Mela meta aħna nieklu l-karboidrati, ross, frott, patata, għaġin, ħobż, ma nafx semmejtux diġà. Però dan huwa l-anqas familja li aħna għandna bżonn Għax aħna ħafna mill-ħin ma nkunux qegħdin attivi fiżikament. Jgħix mingħajr il-kwantità ta' karbodrati l-bniedem, persuna mhux attiv. Mija fil-mija. U fil-fatt m'għandux bżonn ammonti kbar, għax l-ammonti kbar għandu bżonnhom min il-ħin kollu fiżikament attiv. Fiżikament attiv mhux qed ngħidu, per eżempju, il-faċendi tad-dar, taf, fiżikament attiv, jien naf xi ħadd. Atleti, futbolers. Atleti, futbolers, eżattament, m'hawnx bħalek, Karl. Allura. Noqogħdu attenti li mhux ġast jekk hux ħelti jew le l-ikel però skont minn liema familja ġej. Huwa pprovat illi għalina li aktar inkunu bil-qiegħda milli attivi, aħjar nagħfsu daqsxejn iktar fuq proteini, mela qed nitkellmu, hawnx bħalek, laħam abjad, ħut, laħam aħmar ammonti kontrollati, tajjeb għax imbagħad ukoll ikun hemm ċertu side effects, Nitkellmu anke fuq il-famuż Greek yogurt, illi huwa aħjar minn yogurt normali, tajjeb, il-famuż Greek, għax ikun fih iktar proteini. Ħaxix? Ħaxix, kif qed tgħid tajjeb inti, għax dak, minkejja l-kemm hi tajba. Il-ħaxix ukoll qiegħed fil-familja tal-karboidrati. Ukoll. Però l-maġġoranza kbira tiegħu fih ħafna fiber. Fiber, fiber.
U l-fiber, l-effett li jkollu fil-ġisem, Karl, huwa illi qisu l-ġisem ma jżommx daqshekk karboidrati daqs kemm wieħed jaħseb, għax dil-fibra fil-fatt tgħin ħafna biex dak li jkun jintela' u biex jiekol anqas milli għandu, mhux anqas milli għandu bżonn, ma jiekolx iżżejjed, ħa npoġġiha hekk. U ħadd ma jista' jiggwida lis-sinjura sew dwar l-ikel ħlief jekk awtoralment titkellem ma' nutritionist jew dietician. Dak huwa il-parir tiegħi. Issa, rigward l-eżerċizzju, jekk fhimtha sew qalet ukoll meta tista' tiċċaqlaq. Ma tantx tista' timxi. Hemm ħafna anka eżerċizzji minn bilqiegħda. Is-sinjura naqtagħha li hija persuna li tfittex u titgħallem. Jekk sempliċiment sinjura taqbad il-laptop, il-mobile, it-tablet, xi ħaġa jew forsi taqbad in-neputijiet, it-tfal jgħinuk. U tfittex just seating exercises jew seated Exercise, jiġifieri exercises li tista' tagħmel minn bilqiegħda, ukoll ikollok biżibilju illi ħa jgħinuk immensament.
Matteus, grazzi. Grazzi lilkom. Napprezza ħafna li kont miegħi. Tant ieħor, grazzi ħafna dejjem. U nawgurawlek ukoll il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Napprezza. Grazzi lil Matteus Grasso illi għena ukoll biex introduċejna u varajna l-programm tagħna, is-sezzjonijiet ta' diskussjoni. Semmejna wkoll illum għal darba darbtejn tlieta lil Anton Grasso u anki wkoll id-direzzjoni sabilna ritratt biex nagħtuh ukoll it-tislima tagħna. Ħa ngħidlek waħda ħelwa tal-aħħar Karl. Ejju mela le. Anton joqgħod viċin tiegħi.
Vera? Allura kulħadd kien jaħsbu jew missieri, mhux se ngħidlek in-nannu għax inkella nxejħu wisq. Imma fil-verità minn kien noqogħdu vera viċin ta' xulxin, ma niġux minn xulxin. U nsellimlu minn hawnhekk huwa awtur bravu wkoll u ġmielha u min jaf kemm kemm żamm kumpanija lil ħafna nies bil-qari tiegħu, bil-kotba tiegħu u fuq kollox anki wkoll bit-teledrammi li konna naraw tant u tant snin ilu. U dawn huma wkoll exercises, eżerċizzji ta' bilqiegħda li nistgħu aħna nagħmlu ħafna movument tax-shoulders tagħna, tal-ispallel, tar-riġlejn tagħna u minn bilqiegħda Tara, minn bilqiegħda, illi tista' inti timxi ma' linja gwida, dejjem kellmu lill-tabib tagħkom, tajjeb, skont il-kundizzjoni li għandkom, però bqgħu fiċ-ċert illi kulħadd jista' jagħmel xi tip, u fiżjoterapisti u hekk, kulħadd jista' jiċċaqlaq. Matteos, grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilkom.
Sinjuri, dalwaqt ħa jingħaqad magħna t-tabib Josy Muscat. Għandna suġġett interessanti ħafna, żgur mhux forsi, illi ħa jolqot lil bosta familji Maltin u Għawdxin. Il-ħin preċiż huwa s-siegħa u 20 minuta. Bqgħu magħna.